Azul fell-awen ur d-yettwalin akka lawan awal TV, on iḍ azul fell-awen. Dɣa i wass-agi zzin-d azal n waḥed u ṛebɛin iseggasen ɣef tefsut n tmanyin, am wakken d-zzin daɣen-it azal n ɛecrin iseggasen ɣef tefsut taberkant, dɣa deg yiwen wass qerriḥen, deg yiwen wass yellan d azamul i umennuɣ ɣef tmaziɣt, s yiseɣ d ameqqran i d-nemmuger ass-agi sin imusnawen d iselmaden deg uḥric n tmaziɣt, amezwaru d gma-tneɣ Said Cemmax yettwassnen di tesdawit n Tizi Uzzu i d-yelhan s tsekla i iselmaden tasekla tamaziɣt akked yidles amaziɣ, yakk d mass Ɛmer Lɛufi netta i d-yelhan s tsekla yakk d umezgun di tsedrit n Tubiret. Awen-iniɣ tanemmirt imi tqeblem

alammi d iseggasen n sebɛin asmi tebda la mouvance mi qqaren akka la mouvance culturaliste donc akked akked isdawanen uqbel ad ilin d isdawanen llan d arrac n lycée daki di Tizi Uzzu lycée Amirouche tasnawit Amirouche gar-asen yella Mohamed Yahya Mezdad Saadi d wiyaḍ donc d tarbaɛt akkenni Asmi yulin s tdawit n Lezzayer, dinna daɣen i xedmen, ikemmlen deg umezgun-agi, kemmlen deg umezgun, dinna i xedmen tikkelt tamezwarut, iseggasen n sebɛin, i xedmen yiwet si tmezgunin kan teggasin, rran-tt-id ɣer teqbaylit, La Kahina ou la guerre de 2000 ans, donc qui c'est Sisma Kateb Yasin, d'ailleurs kkren-as mbeɛd akk i umezgun Yasin,

d acu kan ass-agi 41 iseggasen i d-yezzin ɣef tsuyt n 80 ad nesḥissef imi abrid-nni i d-yeḍfer Muḥya yettban-d am wakken ur t-neḍfir ara. Muḥya yenǧer-d abrid, ass-agi ad tafeḍ deg unnar, deg usufa, s tidet ad d-ssufuɣen ungalen, ad tettili tmedyazt, ad d-yettili ccna, lameɛna amezgun iban-d am wakken ur s-nefki ara azal-nnes akken ilaq. Tura axaṭer ilaq ad nettawi d at daɣen-it, wigi ara d-yelhan s yidles,

Acḥal n tceqqufin umezgun n teqbaylit i d-ittɛeddin deg useggas, iw kan ad neḥseb. Tura timezgunin i d-ittɛeddin eh, tidet kan, imḍebbren di tmurt-nneɣ wala di tmura nniḍen, ttagaden taluft umezgun. Axaṭar amezgun, eh, akken i d-zwareɣ, ma yella ur yeddi ara d tesnakta-nni imḍebbren, d ugur. Ilaq ad yeddu d tesnakta-nsen, idiyuluji-nsen. D acu, ayen yerzan amezgun-agi n teqbaylit, n tmaziɣt s umata ma nebder-d akka meḥsub akka tirmitin niḍen i yellan dagi di tmurt-nneɣ wala di tmurt n Merruk, imaziɣen n Merruk, ad naf imḍebbren ttkukrun i wakken ad d-fken ciṭ xaṭer tlaq tedrimt, ma nuɣal meḥsub a temsalt d lbank. Les productions i yellan ass-a ma neḥseb-itent-id ur ttɛeddint ara i ɛecra i ar tnac tmezgunin i useggas, drus maḍi. Mi d aɣenni ula s tutlayin niḍen tamsalt akin umezgun daɣen ttagaden tma am s taɛrabt ma am s wayen niḍen ah, mačči d taqbaylit kan acu kan imi d taqbaylit ttkukrun ugar ttkukrun ugar ass ma ddmeɣ amezgun akin mqal teatr régional Katib Yassine daki Tizi Ouzou wala una n Bgayet Abdelmalek Bougarma di tubirt ulac ila umezgun akka ila uxxam umezgun maɛna ulac wit iɛemren ila ltiyana tiyatr nasyonal bac tarzi di Alger xedmen akka surrin d amedya timezgunin muḥya yiwen n lweqt

amek eh, aselmad n tsekla n umezgun amdezi i yettekka ass-agi neɣ i d-yesmekta tafsut taberkant d tfsut imaziɣen.
Tanemmirt ɣef eh, usteqsi eh, Mass Ɛli s wazal-is. Ass-a nekkni akken neɣ tanumi seg wasmi nella d inelmaden uqbel ad nekcem tasdawit d ansay tikli-nneɣ 20 d yebrir ulac urǧin zeglit.

d acu euh, nessaram ur d-tuɣal ara tin tin tin zuǧ alaf wiwen axaṭer nedri-tt nxelleṣ-itt s idammen tajmilt meqqren ass-a i mawlan wid yemmuten i wid yemmuten daɣen axaṭer euh, urǧin ad ten-nettwamzru di teswira tajmilt daɣen i wid meḥsub yettwaɛebden di blise

ass-a ẓriɣ belli klant d tikliwin niḍen, llant d llan d inejmuɛen niḍen ama di Bgayet ama di Rafour di Bwira wala meɛna aseggas-a daɣen ad d-nini mazal abrid iḍul dɣa ad d-nessegri kan s wayen i d-yenna Mass Cemmax deg uɣmis Liberté ass-agi d ayen igerrzen maḍi imi tamaziɣt telḥa-d kra imecwaren meɛna mazal wiyaḍ aseggas-a mačči d ciṭ i icerreg-aɣ d anda i tt-sersen ara aɣ-ikellxen ara aɣ-d-yinin belli

Tanemmirt aṭas a Mass Ɛmer Lɛufi ɣef tanagit-agi-inek akked imeslayen-agi i d-yusan seg wul ttruḥen ar wul. Tanemmirt aṭas a gma. Tanemmirt. Tanemmirt a Mass Ɛli.